Иртнӗ ҫул Красноармейски районӗнчи Кушкӑ ялӗнче ҫӗнӗ фельдшер пункчӗ уҫӑлни ҫак тӑрӑхри ҫынсене пысӑк савӑнӑҫ кӳнӗ. Анчах кӳршӗ ялта пурӑнакансене кунта ҫӳреме чӑрмавлӑ. Кушкӑ тата Анатри Типҫырма ялӗсене Шетмӗ юханшывӗ уйӑрать. Ун урлӑ кӗпер ҫуккипе ҫынсем Кушкӑна ҫитеймеҫҫӗ.
Ҫак икӗ яла ӗмӗрех кӗпер ҫыхӑнтарса тӑнӑ. Хӑй вӑхӑтӗнче ун урлӑ трактор машинӑсем уй-хире ака-суха тума, тыр-пул пухса кӗртме ҫӳренӗ, кӗпер кивелнӗ. Унтан ӑна шыв-шур аркатса пӗтернӗ. Ҫавӑн хыҫҫӑн вӑтӑр-хӗрӗх ҫул каялла колхоз пулӑшнипе ял халӑхӗ юпасем вырнаҫтарса ҫакӑнса тӑракан каҫӑ ӑсталанӑ, анчах вӑл та ҫӗрсе арканса пӗтнӗ. Эпӗ хам ҫакӑнтан Отрядик ҫырма ялӗнче пурӑнатӑп. Ӗҫӗ ман Кушкӑ ялӗнче. Тавран каяс тӗкки ултӑ-ҫичӗ сакӑр километр таранах пулать. Ҫӳремешкӗнинче вӑхӑтра ӗҫе ҫитеймастӑн. Перек Ҫалкушкӑ ялӗнче октябрь уйӑхӗнче ҫӗнӗ медпункт туса пачӗ. Ҫӗнӗ медпункт уҫӑлчӗ. Халӑхсем тӑраҫҫӗ, халӑхсем те пыраймаҫҫӗ, ватӑ ҫынсем те пыраймаҫҫӗ. Медпункта лечиться тӑвӑнмашкӑн нимле май та май ҫук. Ку ҫулпа ҫӳремешкӗн те питӗ хӑрушӑ. Шуҫса ӳкеҫҫӗ, алли урисене хуҫаҫҫӗ. Ҫавӑнпа Кушкра фельдшер пункчӗ уҫӑлни Анатри типҫырмара пурӑнакансемшӗн Аякри ҫӑлтӑр пек кӑна. Куҫа курӑнать, анчах ӑшши ҫук. Сывлӑхсем япӑхланчӗҫ. Крышӑпа пурӑнать, куҫсем курмаҫҫӗ. Питӗ каҫса ҫӳремелле. Хӑра пек каҫаҫҫӗ, хӑвӑрах куртӑр. Шавӑтланать, шавӑтса параҫҫӗ. Мана постоянный контроль никам та ҫук вӗт. Ача-пӑча ҫук. Манпа пӗрле пурӑнакан пӗччен пурӑнать. Хӗлле анатри тип ҫырмасене шетмӗ шывӗ пӑрпа витӗнни ҫӑвать. Шыв урлӑ хунӑ бетон плита та ҫырма урлӑ каҫса ҫӳреме май парать. Анчах шыв-шур е йӗпе-сапа чухне юханшыв урлӑ каҫас пирки шутламалли те ҫук. Ҫуркунне пиншакка ҫына шыв илет, питӗ ҫӳлелле шыв хыпарса каять. Халь пӗлтӗр йӑтӑнса анчӗ ҫак япала юсаса памарӗҫ, конечно. Ҫакӑнта висетчи мост урлӑ ӗнтӗ почтальонкӑсем те асӑрханса анчах каҫкалаҫҫӗ. Ку тӑрӑхра пурӑнакансем каланӑ тӑрӑх, кӗпере юсама шантаракансем пулнӑ, анчах ӗҫе вӗҫне ҫитерекен тупӑнман. Кирпӗчный завод обещал ҫак мӗнле калас ялти панчӑхпӗве тӑвап, а кунта каҫӑ туса парапти обещали пире. Вот ҫавӑ. Ҫав ҫеҫ. Пирматран хӑйӑр тутарать. Строительство компанийӗсем кӗпер-тума икҫӗр пине яхӑн укҫа ыйтнӑ. Ял тӑрӑхӗн бюджетӗнче вара хальлӗхе ун чухлӗ укҫа ҫук. Вун тӑваттӑмӗш ҫулта ҫак Типҫырма ялӗпе Кушкӑна каҫмалли каҫӑна юсама тӑрӑшаттӑрах. Кӗтетӗп эпӗ, шанатӑп ял халӑхӗ пулӑшасса. ҫав вӑхӑтрах вырӑнти ял хуҫалӑх предприятийӗ пулӑшасса тата бюджет укҫине пӗртак ҫавӑнта хушса ҫак кӗпере юсаса пама шантаратӑп. Чӑваш Ен кӑларӑм валли Леонид Петров, Александр Яковлев.